makanzwa kavatereri kambo kanonzi koininiwo mufunge hazvina kumbonaka kuti mai mwana vatanga kukwesena kwesena kuti aa ah, ah, ko rudo rwuyo rwandakame ndichimbopuhwa mazuva ekutanga uyu rwakaenda nekupiko ukazoona zvaa zvekuti munhu wakutoita hasha once kunde ipi unoti wabva kubasa uri pawhatsapp wapinda mubedroom wapakompyuta kubasa uchingonyeba uchingoenda kwese kwese ah, vakomana ka ngatirege kudaro madzidhedhi ngatichinje maitiro mukanyanya kuterera dzimbo dzamukoma albert mune masoko dzinovaka indionakirwa nemagitari zvakare tichidaro zvedu kambo kapera ikakaka rikatinzo kuna mukoma alfred mukoma alfred gatsi Ah, kana mama katerera pekutanga patatanga chirongwa vanorova mabacking vocals nekutamba zvakare mukoma alfred e, tipirei tinzwe kuti chikwata chiri kufamba sei muri kutarisira kusvika papi nechikwata uye imimi semunin'ina wemu waband leader ah, zvakamira sei in terms of kusapota basa riri kuitwa namukoma neku Ndoda kubvisa zita rangu revatereri nokukwadza vatereri. Eh, ini ndinonzi Alfred Gatsi, eh, ndiri munin'ina eh, waAlbert Gatsi. Eh, ndinomira semu ndinoimba eh, ndinoita mabacking vocals nokutamba zvakare. Saka chokutanga ndinoti kwadzwai vatereri. Eh, ndozotaura ndichiti eh, chikwata ichi chiri kuti kuimbisa kuenderera mberi uye hatisi kudzokera kumashure. Chimwe chiziviso chandingada kupa ndechekuti tiri kuvimbisa zvinyowani zvisati zvamboitika panyika pano kuvateereri. Uye chikwata, aiwa, haa, makeke, tiri kuvimbisa kuti tichange tichikuroverai zvinonakidza tichienderera mberi pamumhanzi. Uye kuna mukoma Obert, aiwa, haa, takabatana, takasungana. Uye kana tiri pabasa hatina kutya kana kuti kudii. Nokuti ndinenge ndichingoita basa ndichingoziva kuti aya zvatinoita ndezvedu. Ehe tiri vana vemhuri imwe chete. Albert munhu akasununguka, munhu asina hasha. Ehe munhu wekuti anotobvunzawo maadvice kuti ko munin'ina apa toita sei, apa toita sei. Tobatsirana kuti aiwa apa mukoma ngatiite zvifambise so. Saka tinovimbisa vateereri kuti aiwa hatisi kudzokera kumashure ticharamba tichienderera mberi ehe tichikubikirai zvinokuvakai nekukunakidzai zvekare. Ehe uye Albert munhu wekuti kana zvinhu zvakaoma Eeh tinotomusimbisa kuti aiwa mukoma apa musadzokere kumashure andienderere mberi izvi zvichati zvichanaka saka ndinotenda hangu nenguva yamandipa ndozvandingangoda kuvimbisa vatereri kuti aiwa tinotenda vatereri netutsigiro vamunotipa uye tinotarisira kuti kana zvinhu zvakafamba zvakanaka tizosvika munyika yedu tozombo Ndatenda zvikuru mukoma Alfred mavanzwa ka vari kutaura mashandiro avanoita na mukoma kuti kana vapa basa hapana zvekudherera kuti haa uyu mukoma wangu uyu rinenge ratobasa sebasa family affairs dzinenge dzakuzoitwa kana basa rapera ava ndinotenda nemasoko amatipa mukoma richi mukoma richard pindai pachirongwa tinzwe mutibatisewo kuti ndeipi ndeipi muri kunzwa sei muri mukati meorchestra mambo azvo mimi makapindawo muchikwata pachakatanga here kana kuti makazopinda pakati tibatisei tinzwe mukoma richi mukoma richard Mafaro madai kusanganawo neni mandichiedzawo pachirongwa ndafara chaizvo ndinokutendai nemwoyo une rudo rwamuri kushandisa pachikwata chedu eh, ini ndinoitwa mukoma richard kutaura kwamaita eh, ndinokwazisa vateereri vose vari ikoko kuti aiwa masanganawo neni mukomana agere muchikwata cheokestra maombo azo Eh, mukoma ndisu vacho vakatanga chikwata cheorchestra maomba wazondina mukoma albert gag zvikana nhasi tichiri tose albert munhu wandashanda naye zvikuru tava nemakore tava nemaalbum akatoko tiri pamwe chete e, albert munhu ane rudo zvekuti kana ndichitsanangura e, pese pandinowirwa nedambudziko ndiye munhu anotondibatsira kuri kunyanya e, munhu wekuti kana ukasvika ukamuchemera kuti ha ah, albert e, mwana wamai apa ndikuda kudai so e, munhu anoshandisa rudo sekubva kwaakaita pakutanga kusvika iye nanhasi uno haasati achinja zvinhu zvandinofarira e, uyezve munhu anotambira maadvise kune vamwe vose vemuchikwadi kana ukasvika uchiti a ah, apa pamwana wamai wadii tipadai so e, anozvitora sezvazviri wozviona kuti zvinoita here kana zvichiita kana zvisingaiti anobva akuudza ipapo ah apa paona takadai so hapaiti aiwa ini ndinofara chaizvo nokushanda naye mukomana anonzi albert gazi uyezve ndinokuvimbisa kuvateereri ka ah, tine damba rekwibva riri kuuya izvozvi riri munzira aiwa ihuchi pasina nyuchi zvekuti parinosvika muchizoritambira ikoko ndinoti ngwarirai kurumwa nekuti inyuchi pachezvazo dzinenge dzichidika huchi Aiwa ndinofara mukoma ini ndinoita mabacking vocals ndiri muchikwata uyezve ndine ndinoplaya imwe role yekuva samanager ndichitsvagawo mashows zvimwe zvakasiyana siyana ndiri pamwe chete namukoma aiwa ndatenda mukoma mazvinzwira mega mukoma richard vanova band member muorchestra mavambo azvo Ah, ndinopa kutenda zvikuru netsanangudzo dzamuri kupa nekuti muchikwata hamudi umbimbindoga saka mashandiro anoita mukoma albert nevamwe ndiri kuona kuti pane ukama hwakasimba simba nekuti ndo zvinobva zvazounza usahwira hapa usahwira pahwisahwira ndo panobvira ukama ipapa pamukushanda mune vamwe zvakanaka zvakanaka ticharova zvedu kamba kanonzi pahwisahwira rega tinzwe mukoma axoni mukoma axoni pindai pachironga tinzwe tanga ndinoti makadii makadii mukoma mafaro ndichimhoresawo zvekare mafanzi edu ose munyika dzose dzakatikomberedza ndichitenda imi vabiki vechirongwa zita rangu ndinonzi axon gats anova munin'ina waalbert gats muri kutaura neni live axon gats kuno kuzimbabwe chekutanga ndinoti basa riri kurohwa uyezve hapana kana chinoita kuti timire uyezve ndiri kuona tiri kuenda kumberi ndiri kuona takananga kure nekuti ndichitarisa kuti e, mabatirwo ari kuitwa waya ndimaitiro ari kuita zvinhu zvedu zvinoratidza kuti zvatiri kuita hazvisi kugumira pano asi takananga kure so hatisi kumira kugadzira zvinonakidza hatisi kumira kugadzira zvinovaka ine vatsigiri vedu vose Ndevanofarira zvatinoita uyezve tiri kutoda kutoti tirambe tichifambira mberi nekufadza nekutendeutsa vamwe vasati vaziva zvatinoita. Tichada kuti vange vachiziva nekunzwa zvatinoita nekuti kuti munhu afarire chaunenge waita iwe ndonge ateerera so tichashanda zvakasimba kuti tinge tichida tinge tichimaketa music yedu iyoyi kuti vese vanhu vanhu vangade kuziva nezvedu vange vachiziva ino nguva eh, Ndiri kuifarira chaizvo. Ndiri kutenda imi mukoma maita kuti tinge tiri pachirongwa. Um, Albert munhu watinoshanda naye zvakanaka, munhu asina kana problem pamabasa ose atiri kuita, tiri kushanda hedu zvakanaka. Munhu wekuti kana takagara tiri kumba, munhu anotaura zvinovaka, Uyezve, ndichitarisa ingave music yedu chaiyo ndichiiterera ndinodzidza zvakawanda. Pangave pashoo chaipo ndinotonzwa kuti chero zvandiri kuimba chaizvo zviri kuvaka chero neni. Zvisati zvasvika kumuteereri ari kuteerera ndinotonzwa kuti aiwa ii aya mashoko mashoko anovaka. Chero neni pandinenge nditori pese ndichiteerera ndinotodzidza zvakawanda. Chimwe chinhu chandinonyanya kufarira chinotondishamisawo ndechekuti pangave palive show chaipo mukoma Ndinotofara chaizvo kuona madhara ane matumbu chaiwo anotosheka kutotamba kuratidza kuti vakutonakirwawo nezvandiri kuita maimbiro angu andee ndichiita akuratidza kuti ari kufadzawo mumwe munhu ari pasaidi pangu zvinotondifadza chaizvo kuti nemakore andiinawo e, pari zvino ndine 16 years asi ndinotofarira kuti ah saka zvandinotoita zvinotofadzawo vanhu kudai Saka zvinhu zvakadaro zvinongonipawo manyuku-nyuku anoita kuti kunyangwe mukushanda kwatichange tichiita namukoma Albert tiri kutarisira kuenda kure. Hatisi kutarisira kugumira pano but kwatakananga kure chaizvo. Uyezve ndichiona mashandiro atiri kuita anoratidza kuti takabatana zvekuti hakuna chimwe chingazoita kuti tizenge tichiparadzana ende hatingatarisire kuti tichazenge tichiparadzana nekuti takananga kure. Basa ticharamba tichirova. Ndiri kukutendai mukoma nechirongwa. Ndiri kutotenda Mwari vakatisanganisa nerori basa. Hatisi kuzomira saka tinochema kuti vanotsigira vanofanira kuwanda kuitira kuti izvo zvatiri kuita zvinge zvichizivikanwa nevakawanda zvekuti tiri kutotarisira kutoti zvatiri kuita zvese zvinge zvichitozo tizenge tichitosvika kungave ikoko kumhiri kwemakungwa chaiko tinofanira kuita kuti tisvike tiratidzewo zvatinoita tiri kuno kuzimbabwe ndini wenyu axon gatsi munin'ina waalbert gatsi manga muineni pachirongwa mugomaxoni mugomaxoni thank you very much nekutipawo nhoroondo yenyu mafambira muri kuita neorchestra mavambo azvo ndodzosa mukoma albert panyanga mukoma albert tichiramba tiri kukurukura zvedu e, mungade kutizivisa here in terms of mapromoters eh, kumba uku e, ndakambonzwa pane karunyerekupo kunzi ukange usinganyanyozikanwa nemapromoters uh, sometimes unosiiwawo kumitambo yakaita magala gala iyi unosiiwawo kumwe nekumwe uku ah, handizive uh, kuti ukama hwenyu nemapromoters muzimbabwe zvakamira sei ah, ndinotenda uh, mukoma wangu nemubvunzo wamabvunza mubvunzo wakanaka zvikuru E, pamapromoters apa so far tine vamwe vatati taakudyidzana nawo asi vachiri vashoma zvawo hatisati taakudyidzana nevese mapromoters vanopromota music kuzimbabwe asi tarisiro yedu iri pakuti dai takwanisa kuti tigone kudyidzana nevese vanopromota music kuitira kuti nechishuwo chekuti mukudyidzana nawo tinoziziva kuti e, ndo pamwe pane kusimukira kwedu uye tinonge tichizobatanidzwawo nevaimbi vakuru kuti panenge pachideedzwawo mafans akawanda isu tinge tichinzwikawo zvatinogona ipapo saka chishuwo chedu chiri pamwoyo kuti dai tagona kunoshidzwawo nemapromoters akasiyana siyana asi vamwe vacho zvavo taaku Mukoma Albert ndinoziva kuti here and there munombobatana nababa Shero mukoma like Macheso mungade here kumbotitaurira zvedu mbichana zvishoma shoma on How much vamacheso vari kusumudza zvikwata zvemuzimbabwe kunyanya kune vaimbi vari kusumuka ndinoziva kuti vati shandei nevakati wandei wandei handizive kuti kusaidi kwenyu imimi how much have you benefited from dara baba shero e, ndotenda mukoma wangu nemubvunzo wamabvunza ya nababa shero aiwa pane ukama wakasimba zvisingaite Tinodyidzana zvisingaite eh, tinoita mashows tose, tinowana nguva yekutaura tese eh, so far naBashero asati aona dambudziko nokuti munhu ari kutisimudzira pamashows ese atakaita naBashero eh, takatozoona kuti zvakatibatsira nokuti pese pataita mashows taitogainer mafans pataizodzoka tiri tega tichiita mashows vanhu vaitifarira zvizhinji nekuti baba shero munhu anozivikamwa uye baba shero munhu ane moyo wakanaka moyo wekusimudzira havana godo havana shanje havana mweya wekudzikisira uye vasimudzira mabhendi akawandisa muno muzimbabwe tisingakwanisa kudoma nemazita asi mabhendi mazhinji anosimudzwa nababa shero ende ndiri kutarisira kuti ticharamba tichishanda tese hatina kuguma ipapo Eh, kumberi kwesu kwatichange tichienda tichange tichishanda zvakanaka nababa Shem. Watereri wese makaterera mangozunzira mega ka hukama huripo paba na baba Shero nevakomana vokistra mavambo azvo baba Shero kune vazhinji vasingavazivi mukoma Alec Majezo extra mberi kwazvo vari kushanda nevaimbi vakati wandei muZimbabwe tinoda kutenda Mwari nechido chakadaro hazviwanzowanika kuna vanhu vese vese mukoma Alec Majezo ndinoziva kuti vane vaimbi vakati wandei vavashanda navo baba shero big up murambe makadaro nemwoyo wenyu iyoyo mwari anokublessai naizvozvo izvo yakanaka yakadaro haina kuipa thank you very much nekutizivisa kuti ukama hwenyu nemapromoters muzimbabwe zviri kuita nekuti ndiko zvatinonyanya kudawo kuti panenge pachiitwawo magala ava tonzonzogesi ramambo azviriko nekuti kune vamwe vanhu vanenge vasingakuzive vanobva vakuziva zivai exposure inodiwa zvakanyanyisa mukoma mukufamba mune upenyu ndinoziva kuti kune kumberi kwatiri kuda kusvika asi tinokusvika tachengetwa naisho masimba ose kambo pausawira ndibatisei kuti zvanga zvakamira sei e, pausahwira ehe ndaedza kutsanangura kuti munhu wese anofara zvisinei nekuti mukuru here Ndigogo here? But mafariro amai ndakaona ange ndeanosiyana. Vamwe havadi kuzviratidza kufara kwavo. Vamwe vada kufara vari vega because pane vamwe vokuti eh, semadzimai ah, baba vachingoenda kubasa anenge achinyaraka. Door rinobva ravharwa manje vachikanga kanga so vari mukitchen. Music yotanga kurohwa. Jaivhi inenge ichirohwa imomo umo. Ndakazomboti zvangu rimwe zuva so ndiri kumba uko manje madzimai angu manje eh, ndakangodzoka pane chandanga ndakanganwa ndakangosvika ndokungovhura dhoo musiwo yaiva ndakaona chirohwa ipapo ndakasati ndakamboiona upenyu hwangu hwese ndikatofunza ndikati ah shamwari unototamba kudai haa ndakabva ndaziva kuti okay saka kunyarara kwaanenge wakaita ava vanhu ava vanotombodawo nguva yekufara ndopandakaona song yekuti aiwa munhu wese anoita sei anofara ende kana ukazoona mukadzi wako achifara kana achitamba e, chingoziva kuti kufara bcause ndokufara kwacho tangofana nekumashows kwatinoona vamwe vanouya nemhuri dzavo vachifara vachiita sei kufara kwakanakira kuti kunobvisa stress kunoita kuti kana wanga waone zvimwe zvinokunetsawo e, Zvinombobvawo mufunga zvichidzimika vamwe vanofara vachinwa mumwe akafara chaiko ndakaona mumwe munhu achifara kuti sisi vangu achata ndikatoona achibvisa hembe vanhu vakatozoti aya batai batai batai musadaro musadaro musadaro asi anga atokumura chipfeko ndikati vakomana manje saka kufara ikoko vamwe vakafara munofunga munomboona maworld cup mubhora muya muya e, vatambi webhora munoona munhu achiita akaisa scores yazvo munhu atanga kuchema wotobvisa jezi wotopiwa red card kana yellow card kuti ah ko zvaunenge wakutobvisa anotokanganwa kuti wo mutemo webhora unoti ndisabvise jezi kana ndichinge ndafarisa saka kufara kunoita kuti munhu ukanganwe zvakawanda e, matambudziko atosangana nawo mazhinji unomakamwa nekufara uye kufara kune vanofara vachinwa vaya vaya zvinobatanidza futi ukama hwedu isusu Vamwe vakazivana muburikidza nekufara mumadoro imomo ndokufara kunorapa kana ndakutaura rini sagadzi saka vanhu ngatifare pakusahwira paushamwari tichifarirana nesu zvangofanana nesu madjs nemi vashamarari nevashambadzi vemhanzi nevanoteerera Eh, va- eh, ma- va- mafanzi vakutoziva kuti kuna mukoma mafaro Eh, isusuwo zvekare takutozi- vafa- vafanzi vakuziva kuti kuna gatsi ini ndichiziva kuti kuna mukoma mafaro kubatanidzwa kweukama saka pausahwira paushamwari maita netsanangudzo maita netsanangudzo hanzi munhu anofara asi kafariro kacho ndo kakanosiyana siyana umwe anongofara yega so ah, achingosimaira simaira ushaya kuti ah, ko chii chikutambika umwe ndiye anoti asangana nevamwe obva afara zvekufarisisa zvezvi asi mukufara imomo ngatizozivai kuti unoda kuchengetedza ukama kumana vekati vatapinda mukambo kacho imomo mukambo pausawira kubva paalbum pausawira six tracks zvakare paalbum ipapapa ndo album yakabva kurohwa namukoma albert vachitungamira chikwata cheorchestra mavambo azvo vatereri vari kutibata kumativi mana enyika kwese kwese kwamuri muna mavharo pachirongo huchi pasina nyuchi pandiri kukurukura namukoma albert gazi nyaya iripo yekuda kuti tizivane nevayimbi vedu tinzwe mhanzi yavo titenge oji tisimudzane kwana mavanzwawo varinge vachirova malive shows mosvika